Mela, inkomplu kalamita grazzi bħal dejjem tal-li segwuna u tal-li anka tipparteċipaw fil-lob li namlu anka biex tittantaw ftit ċortikom mal-premjijiet li jkonna waqt kalamita. Ma mus se nitkellmu dwar dawk il-premjijiet issa. Konna aħna qbadnija fuq suġġett hawnhekk li għandu x'jaqsam ma' Kejn Sajd li mhux l-ewwel darba li qiegħed hawnhekk magħna. Naħseb l-ewwel darba wara l-festi. Naħseb it-tieni darba wara l-festi jekk m'inis sejjer żball. Eħe naħseb iva. Naħseb iva. Kif inti? Ninsab tajjeb, ninsab tajjeb. Insellimlek, Tiziana, nsellem lit-tim kollu wara dan il-programm u nsellem lit-telespettaturi. Ekku, in-numru importanti li aħna jkollna fuq l-iscreens tagħna wieħed, seba' seba' seba' u tafu intom ukoll li l-Fondazzjoni Lob Responsabbli għandha l-pjattaforma fuq is-social medias kollha, jiġifieri dawk kollha, u nħeġġeġ minn issa, illi jaħsbu illi hemm xi ħadd li għandu bżonn ftit għajnuna jew forsi intom stess tixtiequ tieħdu parir, tiddejqu xejn imma kemm iċċemplu wieħed seba' seba' seba' u nies professjonisti se jilqgħu kull mistoqsija li intom tagħmlu, tajjeb? Il-Fondazzjoni kif tħares lejn ir-realtà tal-logħob tal-azzard? Fost l-anzjani ma tantx tkellimna dwar dan is-suġġett. Hekk hu, Tiziana. Illum nixtieq nagħmel daqsxejn ta' parentesi fis-suġġett u nindirizza, iva, lill-anzjani tagħna li, nistgħu ngħidu, il-logħob tal-azzard għandek ammont kbir ta' nies li jilgħabuh, li huma dilettanti li jħaddnu din l-attività bħala delizzju minn 35 sena 'l fuq. Imma għandek predominanza kbira bejn il-51 sena u l-65 sena. Iva, mil-lokalitajiet tat-Tramuntana u n-Nofsinhar tal-Port, Northern u Southern Harbour Regions. Allura huwa d-dmir tal-Fondazzjoni li nindirizzaw dan l-age bracket, din l-age bracket ta' nies. Iva, l-attività tinkorpora wkoll lill-anzjani tagħna u rridu nirrikonoxxu l-fatt li għandna ammont ta' nies anzjani li jilagħbu għall-gost li jilagħbu b'responsabilità, li jilagħbu taħt il-limiti tal-limiti finanzjarji u taħt kontroll ta' ħin u hemmhekk yes they are playing for fun u qed jieħdu l-pożittiv mill-attività soċjali li pereżempju tiġini f'moħħi issa l-attività tat-tombla u ma fiha xejn ħażin. Imma rridu nirrikonoxxu li għandna ammont ta' anzjani li, eżempju, sforz is-solitudni li jkunu għaddejjin minnha, jaqgħu mhux għal-logħob tal-azzard, Tiziana, jaqgħu għal-logħob tal-azzard eċċessiv. Sewwa. Fejn hemmhekk il-persuna qiegħda għal kull ħaġa ta' xejn tqatta' ammonti kbar ta' ħin tilgħab, tirriskja flusha u qiegħda taqbeż il-limiti finanzjarji, qiegħda taqbeż mill-budget li suppost hi tagħmel kull xahar. Allura hemmhekk jinħolqu ċertu problematiċi, ċertu riperkussjonijiet. U allura hemmhekk aktar minn qatt qabel inħeġġeġ lill-ulied, lill-persuni tal-madwar biex anke xi kultant il-ġirien, biex inżommu kuntatt mal-anzjani, inkunu midħla tar-rutini tagħhom, isma', missieri, ommi x'qegħdin jagħmlu matul il-ġurnata? Sew. U nafu biżżejjed li l-ħajja hija mgħaġġla, nafu biżżejjed li r-rutini huma mgħaġġlin b'mod eċċessiv xi kultant biex nuża dik il-kelma, u jekk ma nistgħux nattendu għall-inqas darba fil-ġimgħa, jeżisti l-apparat teknoloġiku magħruf bħala mobile jew telefon u nagħmlu kuntatt magħhom anke permezz ta' dan ta' dan l-apparat. Nużaw il-komunikazzjoni Tiziana. Inkunu midħla tar-rutini tal-anzjani tagħna x'qegħdin jagħmlu. Ħalli jekk ikollna xamma. li l-anzjani tagħna qegħdin jidħlu bil-mod il-mod f'vizzju, bil-mod il-mod fi prattika eċċessiva, niġbdu l-attenzjoni. Normalment x'jiġri, Tiziana, persuna anzjana tibda turi ċertu sinjali. X'inhuma dawk is-sinjali? Inti għandek kif tapproċċja lil ommok, lil missierek rigward is-suġġett tal-logħob tal-azzard, għandek il-persuna tibda tinnega. Sew. Jew il-persuna tibda tigdeb. Saħansitra sinjal ieħor fejn is-soltu l-anzjani tagħna ma jitolbux. għall-flus, jibdew jitolbu lil uliedhom jew saħansitra anke neputijiet biex isellfuhom il-flus biex imorru jilagħbu t-tombla jew imorru jilagħbu dak il-famuż biljett tal-lottu kif u x'fatta. Irridu noqogħdu daqsxejn b'seba' għajnejn. Npoġġu madwar mejda, nitkellmu, inżommu l-kalma, importanti ħafna, u napproċċjaw is-suġġett. Għaliex jekk ma nitkellmux mal-anzjani tagħna, hemm kapaċi li s-sitwazzjoni mill-ħażin tmur għall-agħar. Importanti wkoll nimmaġina illi mhux titfa' ċertu pressjoni wkoll fuq dak li jkun, jiġifieri li wieħed isaqsi jew Ifhem, delikat is-sitwazzjoni għax ma tistax tmur tgħidlu x'qed tagħmel jew ieqaf issa għax naħseb illi wieħed il-mod kif titkellem ukoll jaffettwa. Proset, proset. Irridu nżommu l-kalma kif diġà għedt, napproċċjaw is-suġġett. Jekk persuna tkun żbaljat persuna, dik, dak l-iżball ta' darba ngħidlu jiena, persuna tista' tmur lura u tkoprih dak l-iżball. Jekk naraw li isma' l-ommi, missieri, għandha bżonn daqsxejn ta' sapport, nipprovaw ninkoraġġuh jew ninkoraġġuha biex one, Jammetti jew tammetti li, isma', eħe, ġejt dari mal-ħajt sfort il-prattika eċċessiva tiegħi. Sew. U tu, nippruvaw indaħħlulhom f'moħħhom li, isma', la inti qed tbati minn din is-sitwazzjoni, inti għandek bżonn sapport. Importantissimu li l-persuna tirrikonoxxi dawn il-fatturi. Jiena għalxejn inċempel għas-sapport f'isem ommi u f'isem missieri meta dawn ma jkunux qed jaċċettaw is-sitwazzjoni. Allura, bil-kelma t-tajba, anke permezz daqsxejn ta' għajnuna, nitkellmu magħhom, naraw, forsi l-persuna għaddejja minn mument mhux ta' solitudni biss, minn mument ta' dipressjoni, minn mument ta' ansjetà li din qed twassal għal prattika eċċessiva. Infatti kont se nsaqsik, Hemm, għax dan mhux xi sintomu li tħossu, imma jista' jkun li hemm riperkussjoni għaliha. Iva, ara. Is a boundary. Hemm il, il, hemm terminu causality. Inti għandek cause and effect. Sew. Jiġifieri persuna tibda taġixxi b'ċertu mod mhux tas-soltu normalment ikun hemm kawża. Jiena semmejt is-solitudni. Jista' jkun hemm, per eżempju, riperkussjonijiet, kawżi soċjali bħal mi. Ħa nivvin ta' eżempju l-vjolenza domestika. Nxekk. Li tikkawża ċertu attitudnijiet, ċertu imġieba li ma tkunx tas-soltu. Ir-riperkussjonijiet huma varji, Tiziana, soċjali, mentali, nuqqas ta' attenzjoni, dwejjaq, ħafna dwejjaq, mood disorders. Jekk naraw li l-affarijiet mhumiex Sejbin, bħas-soltu, niġbdu l-attenzjoni, nikkomunikaw, nerġa' ngħid, mhux kull min jilgħab ibati mir-riperkussjonijiet, hawn min jaf iżomm kontroll, hawn min imur biex jieħu pjaċir, jgħid kelma, eċċetera. Imma meta naraw li qed issir ta' rutina, Qed jintefqu ħafna flus li, isma', flok qed tixtri l-affarijiet essenzjali għaliha, ommi qed tippreferi tmur tilgħab it-tombla, hemmhekk nixbdu l-attenzjoni u ma fiha xejn ħażin, Tiziana. Le, semmejt, semmejt per eżempju tombla, naf li ħafna anzjani jieħdu pjaċir jitħalltu, eżempju, hemm ħarġa, jien naf tal-komunità li qed jiltaqgħu ma' sħabhom, qed jieħdu pjaċir. Jien naf labu t-tombla. Sewa. Jiena naħseb illi tmur oltre minn hekk, naħseb Tmur illi oltre minn hekk. Preżenza rikorrenti. Tiġi darba u mbagħad it-tieni darba. Ekku, proset. Il-ħin kollu dieħla u ħierġa fil-banek tal-lotto, ġifieri noqogħdu attenti u anke, anke mhux għax żbaljat persuna kif qed tajjeb ħafna inti, Waqgħet id-dinja, in-neputijiet ma noħdux ma noħduhomx għandhom. Hekk hu. Jiġifieri inżommu kollox taħt kuntest. L-importanti li jkun hemm lok ta' vizzju jrid ikun hemm is-sapport ukoll. U hemmhekk il-Fondazzjoni huwa xogħolna huwa dmir tagħna Tiziana li noffru dan is-sapport. Il-numru, il-linja ta' sapport nazzjonali kif qiegħda tidher fl-iscreen 1777. Ninkoraġixxi. lil kull min għaddej minn daqsxejn ta' ġidaru mal-ħajt minħabba l-logħob tal-azzard, għaddej minn problemi finanzjarji minħabba l-logħob tal-azzard, it-tfal tiegħu mhux qed ikellmuh minħabba l-logħob tal-azzard eċċessiv. Biex iċempel dak in-numru mhux bilfors Irid ikollok vizzju biex iċċempel dak in-numru, nistgħu anke nagħtuk l-opinjoni tagħna, il-pariri tagħna, pointers l-hemm u l-hawn. Ma fiha xejn ħażin, ma waqgħetx id-dinja, kulħadd uman, kulħadd taħt l-istess saqaf, Tiziana, kulħadd jingidem, l-importanti li nitgħallmu u ma nerġgħux naqgħu għall-iżbalji tagħna. Importanti wkoll aħna semmejna lil dawk li jixtiequ jgħinu. Naħseb li ma tagħmlux ħażin li kieku jieħdu parir qabel ma jaffaċċjaw lill-persuna. Nafu kemm hi diffiċli li persuna tammetti li naħseb f'kollox. F'kollox Tiziana. Jiġifieri m'aħniex qed nippuntaw subgħajna. Ekku. Taf kif, jiġifieri sakemm tagħmel il-pass dejjem hija diffiċli. Aħna dejjem nitkellmu fuq il-logħob tal-azzard. Eżatt, għax huwa s-suġġett tagħna wkoll. Imma jekk inti tixtarr is-suġġett sew, il-pointers li aħna nagħtu, r-responsabilità, l-benefiċċji li żżomm f'moħħok pożittiv u negattiv, jattwa għal kollox li aħna nagħmlu. Hawn min jaħdem b'mod eċċessiv, hawn min jixtri b'mod eċċessiv, hawn min ipejjep, hawn min juża s-sustanzi, allura rridu nżommu kollox taħt kuntest. Eżattament. Jiena nħeġġeġ lilkom ukoll tiddejqux tirrikorru, il-Fondazzjoni, ċemplu, Tkellmu b'mod konfidenzjali ħafna, ġifieri ħadd mhu se joqgħod ixandar isimkom jew jew xehedtu, tiddejqu xejn, naf li hawn Malta kultant inħossuha ftit din imma naħseb li llum il-ġurnata hu għarfien b'saħħtu ħafna u wieħed joqgħod attent. Hekk hu, rridu nirrikonoxxu wkoll Tiziana li Malta huwa gżira żgħira, pajjiż żgħir, konfini huma li huma, allura dik il-biża' nħossuha aktar. Imma le, agħmlu kuraġġ u fittxu s-sapport. Iva, u jekk aħna għandna s-servizz, nużawh. Hekk hu, hekk hu. Jiġifieri dik hija top of the list. Għandna s-servizzi, mela s-servizzi nużawhom għalhekk qegħdin hemmhekk. Kane, grazzi ħafna talli kont magħna. Intom inħeġġiġkom illi ħadd ma jaqta' qalbu. Jekk hemm problema ma jfissirx li ħa tibqa' għaddejja imma dejjem hemm ċans illi wieħed jieqaf u nirranġawha minn hemmhekk u mbagħad wieħed ikompli jgħix, ħa ngħid hekk. Imma ovvjament irridu nimbuttaw ftit lilna nfusna, tajjeb? Mela, wieħed seba' seba' seba' huwa n-numru li aħna nkomplu nfakkrukom dwaru, tiddejqu xejn titkellmu mal mal-Fondazzjoni għal aktar għarfien u pariri. Mela, ftakru wkoll fir-ritratt ta' Marisa u tiegħi fuq il-paġna ta' Facebook fejn intom tagħmlu like u share u tirbħu bosta rigali magħna. Naf li hemm ħafna kummenti bħalissa għaddejjin u jiena wkoll ngħidilkom grazzi għaliex dak ifisser li intom qegħdin attenti wkoll għal kull programm li aħna noffrulkom matul il-ġranet matul il-ġimgħa kalamita. Infakkru wkoll li għada se titla' x-xirja u nkunu nafu r-rebbieħ li qarreb ħafna lejn il-prezz tax-xirja tagħna ta' din il-ġimgħa. Ibqgħu magħna għax fadlilna aktar mistednin.